Chispa bo sa, bo bienestar ta nos prioridad. Awe nos ta ban tin otro un tema sumamente interesante. Un tema cu ami ta considera un tabú pasobra hopi hende no ke papia di dje. Ya, ami por bisa cu nan tin miedu di papia di dje, cual ta trastorno di identidad. Bo sa cuanto hende ta sufri di esaki? Conforme studio, Un den kada kuater persona mundialmente tin un problema mental. Anto bo sa, bo ta mir'é den kasnan, bo ta mir'é na trabou, bo ta mir'é den amistadesan, bo ta mir'é hopi kaminda pero bo tin tendensia di pensa ku ta abo tin ku kambia. Ta bo ta malu i kisas por tin den bèrdat den esaki, pero pa bo sa e bèrdat, bo mester sa ken bo ta, si? Bo mes ta sa ken bo ta. I ta p'esei nos ta trata e tema aki awe, Kiko ta trastorno di identidat? Awe ku mi por kura di dje, bo por prevenié. I mi ke gradisí bo tambe pa bo saluda nan pa un i tur ku ta sintonisá nos via den nos kanal di Facebook òf òf ya nos página di Facebook i nos kanal di YouTube. Si bo no a subscribe ainda, kòrda subscribe! Share pa un y tur tambe por beneficia di e tema nan educativo. Y danki pa abo ora cu mi nos riba caya bo ta bisa chispa bo sa y nos ta bisa bo ya bo sa ok. Y mi ta bay den nos versiculo cu nos a inicia nos programa cu ne, bo ta haya esaki den Efesionan capitulo uno versiculo sinku y e ta bisa asina aki. Den amor el a predestiná nos pa wòrdu adoptá komo su yunan pa medio di Hesu-Kristu segun e bon intenshon di su boluntat. Bo a tende esaki? Bo ta predestiná pa logra lo máksimo. Diferente di ami ta bisa bo, bo ta demasiado bendishoná pa bo ta di strès. Bo ta kere Dios a laga bo bin na tera pa bo tin bida amargá, pa bo tin un trastorno. Torno di indentidat? No ey! Dios ke pa bo tin un bida cu pas meimei di e mundo di pica y turbulento cu nos ta bibando aden. Dus bo ta special, bo ta scogi y no laga algun hende laga bo duda den bo mes. Laga e palabranan aki sink y nos ta bay un break. Ora cu nos bini bek for di e break, nos ta continua nos tema.

Trastorno di identidad. Un den cada cuater persona mundialmente, conforme estudio, tin un malesa mental of a experencia malesa mental. Pa ami e cosa aki ta algo sumamente alarmante pasobra ya, Kòrsou no ta exclui di dje. E ta un tema asina amplu i profundo ku ya bo por bisa ta un tabú pasobra hopi hende tin miedu di papia di dje òf no ke papia di dje. Anto nos tur ta pasa konsekuensia di dje. Bo ta mir'é kla kla den nos pais. Hopi hogar a kibra pa motibu di trastorno mental. Dikon? Pasobra nos no ni sa ku nos ta eksperensi'é. te pa nos por grep i atendé kuné. I pa trata e tema aki, mi tin huntu ku nos dos persona ku un di nan ya no ta deskonosí pa abo, kual ta Tania Isenia i tambe nos tin señor Michael Ricardo pa trata e tema aki. Tania, señor Ricardo, danki pa ta ku nos den nos programa Djis pa bo sa. Ta un plaser. Yes, danki pa e invitashon otra bes. Trastorno di identidat. N ta kere ma ma papia un poko basta riba dje kaba. La mi bai dirèkt el grano, manera nan ta bisa, no? Sí, sí, sí. Señor Ricardo, pero a, promé ku mi bai den e tema, ken ta señor Ricardo? Bon, mi ta un tata di dos yu hòmber, kasá pa kuarenta aña kaba, anto mi ta laborá den e vèlt di duna Sosten y guia social y emocional pa mayornan, maestronan di scol y alumnonan tambe naturalmente. Kortom, duna guia riba e parti educacional cu enfasis riba comportacion y e aspecto social y emocional. Yes. Y Tania? Ken ta Tania? Sí, mi t'ei trobe. Pero pues nan ku no a wak, Sí, no? pues nan ku no a wak, ami ta Tania Isenia, anto ami ta trahadó sosial di skol, mi tambe ta traha riba e parti sosial emoshonal, anto ya mi trabou eigenlijk spesífikamente ta pa zòrg pa e mucha su trayektoria eskolar por ta mihó posibel, anto si tin algu ku ta hender esaki, Mi ta wòrdu ingeschakeld na skol pa por yuda riba esaki. Anto den kas o ku den kas, òf mi bisa na skol, nos no por resolve, anto mi ta skakel in meneer Ricardo den e kas aki pa por bin yuda nos ku su ekspertise pa nos por yuda e muchanan i e maestronan den e parti voral, e parti soshal emoshonal, pero e ta bai mas, e ta mas amplio tambe si. No ta spera ku nos pa kaba den un programa, so ta hopi kos ta seria Hopi dolo kos, kaba. hopi kos. Mirando ku nos a sa ken ta Shon Ricardo ku Tania pensan ku nos sa, laga mi bai awor sik e pregunta, Kiko nos por komprondé bou di trastorno di identidat? Ok, pa mi por splika esei, mi kier a splika kon importante identidat personal ta. Identidad, identidad personal ta di vital importancia pa funcionamento di un ser humano. E ta un necesidad indispensabel pa un funcionamento adecua di un ser humano. Laga mi coge un ehemplo asina aki. Kico e palabra necesidad ta nifica? Necesidad ta un requisito, un criteria pa accion. Bo auto no tin gana di gasolin. Bo auto tin mester di gasolin p'e funciona. Ya? So, identidad, identidad personal ta un necesidad di un ser humano indesponsabel pa e por funciona na un manera adecua. Awor, e auto sin gasolin lo keda para, pero e hende ku no a logra desaroyá un identidat personal adekuá, e silu no keda pará pasobra desaroyo su dinamismo ta imparabel miéntras ku tin bida. Kemey e hende lo sigui desaroyá. Sinembargo, si e no a logra desaroyá un identidat personal,

Pa na un dado momento e por maneha e konosementu ei den un funshonamentu adekua den interakshon ku otronan. Anto e ehèmpel di outo, kuma ku e ora tei, kaminda mas splika kiko ta e palabra nesesidat. Nesesidat ta un rekesito pa akshon, un kriteria indispensabel pa akshon. E auto no tin gana di gasolin. E auto mester gasolin. E hende no tin gana di si identidad personal. E hende mester siña conoce su mes, desaroya un identidad personal pa e por funciona na un manera adecua, sino e ta funciona fo'i orden, den un desorden. Mi ta kere lo ta bon pa nos ban den e desaroyo di esaki. Dus kon esaki ta bira lokual ku nos ta bisa e trastorno? Ounke señor Ricardo keda kiko ta trastorno, Sí. pero ora ku mi pensa nos antepasadonan, ante ante antepasadonan, nos kultura, mi wak e nos a bini for di sklabitut, bini, mi ta mira ku nos tin sierto Rasgonan ketu bai di pensamentunan pa sa ya mi ke bis'é sklabisá, pero un style asine ku bo no sa ken bo ta. Korekto. Vooral ora ku bo a lanta den un kas, bo no sa ken ta bo mayor. Si. Bo no sa ken ta tata, bo no sa ken ta mama. Si. Dus e tin asina tantu kos Te men nos por bai asina amplio rondó di dje ke men lo ta bon pa Señor Ricardo splica riba e pide ke. Sí, ta ta hopi importante ku bo a trese pidi dilanti. Pasobra mi tin ku bisa ku mi no ta eskluí e posibilidat ku trastorno di identidat a bira un kos genétiko. Sí. E ta sona straño, pero e ta asina e ta. Bo komprende? Anto na un dado momento bo ta ripara ku nos antepasadonan a wòrdu ranka for di nan ambiente, kultura, nan karakter a wòrdu mata. pa nan por a bira propiedat i funshoná na merset di otro. E kos ta bai hopi dip. Den un dado momento, un mama, un pareha ta konsibí un yu ku e mentalidat di. Ami no ta di mi mes, mi ta propiedat di otro, komo hende. Komo hende. Anto, e, e, esei ta bay krea un kompleho asina hardnekkig, un, palabra hardnekkig, un kompleho kabesura. Un kompleho kabesura ku ami ta ménos, nan ta mas ku mi. Anto, e ta wòrdu pasá di generashon pa generashon. mi ta kòrda dje mi ta chikitu, mi nos hende grandinan por lo general ta bisa tur bia loke dòkter a bisa amèn, loke tal hende bisa ta asina ta, ki mei di mi no mi no ta ni riska di prosesá loke el a bisámi o saka foko e por ta robes. Bon bo punta dikon? Bon bo punta dikon? Bo komprendené? di antes. Juist, bon bon por bon por bon por wak un hende den su kara pasobra ta homber scoba, tin un baka bes. No, anto e cos ey a pasa di generacion pa generacion, anto na un dado momento nos a pasobra trastorno di identidad e ta personal y tiki tiki e ta bira colectivo. Anto ta bira peligroso pa un pa un nashon, pa un pais. Pasoba e famia ta nukleo di e sosiedat. Tur nos hendenan ku ta den puesto di liderazgo awe ta ta famianan a produsi nan. Anto e tabata mi a yaha bo e ora ei pa mi kon un ehèmpel general, no ku mi ta bisa na Kòrsou ta e kaso, pero mi a yaha bo e ora ku bo tin hendenan den puesto klave ku no por tuma un desishon balansá korekto pasobra nan no ta nan mes. Nan ta, bo ta mira riba nivel, riba tur sort di nivel, nivel gubernamental, nivel institushonal, nivel di famia, no ta tuma no ta tuma dealnan responsabel benefesiario den un win win situation pasobra ami ta menos ke esun ku mi ta negosha ku mi. Kenwel bo ta mira ku ora ku e trastorno di identidat bai di personal bira kolektivo bo ta keda un pueblo Boy oprecion paso bo no sa ken bo ta como pueblo. Bo ta keda imita tur cos dje afo, bagataliza bo propio potencial y bo propio habilidad di logra cosnan paso semper esun a yasa miho como mi. Bo ta mira e peliger. Anto e ta algu ku nos tin ku papia mas riba dje i bira konsiente. Ami ta bisa semper kuma mi ta tin e privilegio di biaha diferente kaminda, diferente kaminda mi a biaha i semper mi ta interesá den kultura i pensamentu di e pais ku mi a bai fakansia, por ehèmpel. Si ta ta mi interes semper. Anto. Bo ta ripará ku mabien ripará kada bia ku nos por muchu mas di loke nos mes ta pensa di nos mes. Anto hopi bia nos mes ta kritiká nos mes kaminda ku nos ta hendenan ku tin hopi potensial, hendenan ku por nos tin un nos tin un fleksibilidat masha masha grandi mes komo yu Kòrsou. Nos ta papia cuatro idioma, nos ta hendenan cu ta adapta hopi lia den situacionnan ferfelu, pero nos mes no tin e cos ei dor. Nos no sa kico nos tin na pais, no sa kico nos tin na infrastructura, no sa kico nos tin na na naturalesa, nos ta critica, hende ta bai afo critica nan mes pais. E cos ei tin deber cu trastorno di identidad, tin deber cu bo no sa ken bo ta. Anto bo funshonamentu korekto, bo funshonamentu tambe bo ta bo ta bo ta keda bo ta biba den defisit, den perdida kontinuamente komo komo pueblo. Un kos mi ta mira hopi na Kòrsou aki ta falta di e libertad di ekspreshon. Nos ta bisa ku por pero ora ora yega Si bo no bai na Amen, ta tuma represalia kontra bo. Ta bisa bo, ah, no, e ta okey. Pero ora ora yega, ta otro kos. Anto nos tin miedu di papia, manera Sen. Ricardo a bisa ku Pidi, nos tin miedu di vos, di bradis. Mi kièrsa ku esaki porta un di e konsekuensianan, pero mi ta bon pa nos por amplia riba e pidi aki. Ke Sen. Ricardo por splika dje esei? Mi ta kere ku nos ta, nos ta den un sklavitud mental ainda. Físikamente nos por ta liber, mi por drenta mi outo bai unda ku mi ke aki na Kòrsou, pero mentalmente ainda mi no ta liber, mentalmente mi ta mi ta mi ta sklavisá Pa causa di compleho. Pa causa di compleho pasobra el a wordo carbono e e e catibo no tin mas ki lesa no tin mas ki siña skibi no anto bo bo tin cu bo tin cu keda bou di esun cu a cu a sclavisa bo anto ainda bo ta ripara e si ta tumo loga anto bo ta ripare por ehempel nos no ta hun otro. Ya. Nos no ta, kon mi ta laba, hun ta duna preferencia na unu ku ta di mi mes propio grupo etniko pa e bai dilanti, enton pa mi por siña fu dje. Pero mi ta duna preferencia na un, unu ku no ta di mi kultura, ku no ta di mi grupo etniko pa e si bai dilanti, pero otro esun ku ta mes kosun mi bai dilanti, mi no por. Ho a si bo ripará bono ta, ta tula ta esklabo na mesa entrega tula. Ya. dus, bo ta ripará den e, bo ta ripará esei den nos komportashon ainda. Pero e bombanan mes tambe, ku nan tabata e ku nan tabata yama bomba, tabata e esklabonan ku eigentlik ta nan mes tabata hou tusei, ta nan mes tabata suta, ban bisa, e otro esklabonan terwel ku nan eigentlik nan tambe ta mesun esklabo, solamente nan haya un opgreit. si mi poi amé así nei. Dus e e mentalidad ei a keda te ku aworakí. Nan e sierto privilegionan. Privilegio, juist. Anto esei ta condicioná nan pa bai contra nan mes hendenan. Juist. Pasobra nan e nan e sierto privilegionan. Juist. Anto bo ta ripará lastimamente ainda ta biba den nos tin desaroyo positivo tin desaroyo positivo pero ainda e ta e ta e ta biba den nos pueblo no anto bo ta ripara esiki mi hende no ta duna espacio pa su propio hende di su mes grupo etnico bay dilanti nos ta critica otro nos ta critica anto asta ora bo a nos medio di prensa tin na Kòrsou tin un cantidad enorme di cosnan positivo ta pasa tur dia Pero ki bo ta mira den front page? E aksidente outo, e matamentu, e hortamentu. Ke mendi mi no sa ku, si, mi no sa ku e ta, mi no sa dikon e ta asina presis, mi por duna e idea pero mi ta prefera di no hasi'e pero bo ta ripará si ku nos ta den e mulina ei. Ya, bo ta den e mulina ei. Poko dia ei m'a m'a skibi kuater som. Un ku un ta dos, dos ku dos ta kuater, tres ku kuater ta binti i ocho, anto dos kita un ta unu. Anto mi di ku un hende, kua ta kondishon di e fòmula? Tin un fout. Lo ga kami a tin tres bon un fout, el a mira e fout promé. Nos ta mira semper e kos robes promé. Kaminda ku e kos rubes ta den un ambiente di miras di kos bon, nos ta mira esun rubes pa mi. Pero mi ta kere e ta binta mi dor di e echo ku manera Renis ke bisa nos antepasadonan ta asina nos a wòrdu lantá pa mira e kos rubes den bo drecha e kos abo no ta oke manera bo ta, bo no ta bon. Te mira e identidat ku bo tin ei, eigenlijk e no ta bon, e ta rubes. E kos ei ta pa Años e koe ta den nos. Ke men di manera Mene Ricardo ta bisa, awor aki tin improvement, bo ta mira adelanto, pero ta hopi tempu di purba ranka, saka e mal pensamentu di ku mi no ta sufisiente, mi no ta bon, e hende ku mi ta aki no ta korekto, mi tin ku kambia, e no ta, dus e kos ei ta difísil pa anto vooral pa e nos cultura nos cu ta den Caribe laga mi dici asina e hende di color eta dificil pa nos cambia e mentalidad ey entonces ta pesey bia pasaba ma bisa eta importante pa nos ta consciente cu identidad bo mester cuminsa cultivé foi ora e yu ei ta un mucha chikitu, pa e por crece anto pa e por ta consciente cu mi ta e hende aki, cu mi cosnan bon cu mi cosnan menos bon pero ta e hende aki mi ta anto pa e balora e hende cu e ta. Ora bo ta balora e hende cu bo ta, no facilmente bo ta, manera nan ta bisa, bo ta bay cu tur bientu. Dus Anto esei tambe ta purba anke bo, pasobra bo ta bai haña bo den bida ku diferente situashon ku por tast an bo identidat. Bo ta puntra nan ei, ei, mi tin un tiki difikultat aki pa mi sa, pa mi komprondé. Bo tin nesha asa di bati bo mes ora ku kos no ta akuerdo ku e hende ku bo ta bezig kuné. Juist, eksaktamente. Pero ora bo ta cultiva diariamente, entonces y ta cos cu bo mester siñe, bo ta cultiva diariamente e hende cu bo ta ken bo ta, esey por yuda bo cu bo ta mira adelantonan tur dia den bo bida, no pa bo so pero pa e hendenan tambe cu bo ta relaciona bo mes cu ne, so nos ta hendenan social, bo tin cu relaciona bo mes cu hende. un un un un pa mi konfo bo hopi praka no bida hal ano ke algu ku tambe bisa ora ei bo ta ripará ku por ehempel ta tin tempu tur dje tin un straight kabei pasobra e kabei krus e kabei pepper no ta pepper no ta bon ya ei bo ta mira kaba bo tin ku bo tin ku straight kabei awor kila baha hopi anto si e ta un sintoma bo ta ripará tambe ku nos ta hopi nos ta bira agresivo hopi liye ta insiguridad ta ta nos ta loud nos ta nos ta papia duru nos ta nos ta hala atencion tur loke na e ta sintomanan di falta di sa ken mi ta cu no per se ta un un un desorden di identidad per se pero e ta si e sigue asina e ta bira anto un dje un dje cosnan cu nos mester para ketu na dje pa traha riba esey ta nos imagen propio. Na un dado momento, kiko mi ta pensa di mi mes i kon mi ta haña mi mes? Anto traha riba esei. Pasobra kiko mi ta pensa di mi mes i kon mi ta haña mi mes ta ibami na un grado di konfiansa propio, ku ta ibami na un grado di balor propio, ku ta ibami na un grado di rèspèt propio, ku ta ibami na un determinado mindset. ku ta reflehá den un komportashon. Nos tin ku bai un break. Ora ku nos bini bèk for di e break mi ta kere lo ta bon pa nos pone un balans di lokual ku nos ta papia. Dikon? Pasobra segun ku Pasan ta papia aki no ta hopi kos ta bini mi kabes. Ami no sa di bo pero wak a hopi hende ta bisa ku kritiká ta bon. Hende mester ta habrí pa kritiká. Pasobra ora ku bo bai solisitá pa trabou no ta disi nan dje promé pregunta nan ku nan ta puntra bo ta habrí pa kritiká? Nto awor aki. Nos ta tende e loke ku señor Ricardo ta menshoná tokante krítika Dios Yora. Mi pregunta lo bai ta despues di break, Kiko nos por komprondé ora e bai krítika? Ki ora nos e ta bira un gedrag stoornis ku bo ta bisa ke esaki ta? Dus eigelijk, si mi ke hasié dos den uno, kon mi ta rekonosé ku ei bo sa esaki ta un gedrag stoornis? Dus e hende ku ta aktua di e sistema ke esaki e ta, paso si no, Un hende ta bira kritiká un sistema, no? Inrespetuoso na modi papia ku ta pa abo, pero e ta bisa abo tene ke yuta, abo ta moli, bo mester por dil ku krítika pa komprendé. Entonces mi ta kere nos tin ku pone balans di ta kon esaki ta òf nò. Mira aki, nos ta bai un break, nos stay back un chis.

I nos ta ban kontinuá ku nos tema. Sí, nos ta ban kontinuá ku nos tema enkuanto trastorno di identidat. Promé ku e break, nos a papia amplio kiko ta trastorno di identidat, kua ta algun trastorno di identidat, tambe nos a papia over di kiko ta hiba nan trastorno di identidat, nos ta kuda di nos antepasadonan bin ariba. I nèt promé ku e break, señor Ricardo tabata splika tambe enkuanto di mester por aseptá krítika, dus èigelik no aseptá krítika òf no ta krítiko, èigelik mas santo ora no ta krítiko por ta konsekuensia di pasá e parti di no aseptá bo mes, bo tin miedu di papia kosa di nos antepasado, anto Tanya splika tambe kuantu bo mester aseptá ken bo ta, balorá e ser ku bo tin. Awor nos mester pone kos den balansa, sí! Pasobra bo por tin rasgonan di karakter ku bo mester drecha, pero bo ta bisa, No, mi ta balorá e mes manera mi ta. N di nada di kambia. Òf bo ta bisa, Anda, mi mester ekspresá. Bo ta kritiká na un forma irespetoso pa e otro persona, anto bo ta bisa, Ke mi tin ku nes? T'asina ki mi tata abo tabata moli. Ah, tapu ta moli, homes a acepta critica. Entonces nos a keda unda e balans ta, con reconoce kico si, kico no, pa nos bisa, ey no, Sí. esaki renisca e koki por cay den e area fini di trastorno. Tania, señor Ricardo, conta nos. Bon, em, Biniendo luwe pa e concepto critica, tin tres angulo, tin cu uno por ta critico den su manera di pensa y su manera di expresa den e sentido positivo, critico pasobra bo bo ta critico bo por analisa, bo tin duna critica den manera adecua, bo tin acepta critica. E concepto critica fe ora Hopi di nos tende nos kabei na lanta para kaba. Pasobra e ta un menasa. Si, berdad. Un palabra kritika so of bo tende bo papia feedback ta menasa pa hopi hende. Si. Dikon? Pasobra e tin deber ku nos imagen propio. Di inf nos ta biba bo tin tres tres tipo di imagen propio, inferioridat, imagen propio positivo, imagen propio di superioridat. Anto hopi bia e imagen propio di inferioridat ta sla over bai na esun di superioridat. Anto pa kousa di kompleho, kousa di kompleho, anto esei ta pone ku nos no por dil bon ku krítika. Uno, nos no ta analisá e situashon bon, anto ora nos duna krítika, nos ta duna krítika na un forma ofensivo, por ta e kontendí no ta bon, pero e manera nos dun'é ta ofensivo òf nos no ta habrí pa risibi crítica, pasobra nos ta experienci'é como un menaza direct riba nos personalidad. Caminda cu crítica obligado por ta dirigí riba comportacion y no per se persona di e hende. Pues pa causa di compleho nos no por deal bon cu e concepto crítica. te pa nos pensa krítikamente pa analisá algu bon te pa nos por duna un krítika na un manera ku bo ta yuda e hende i te pa nos ta habrí pa aseptá e krítika. Anto ei bo ta ripará ku e aspekto di kompleho di inferioridat akí ta un pia di trompeká den nos funshonamentu pa nos por funshoná na un manera adekuá. Ke men di esei ta un di e kosnan ku bo ta repará anto nos ta hopi agresif, nos ta papia di forma agresivo, nos ta nos no ta abrí pa kambio, pa krese, ami ta sinti ku mi ta si mi ta kere, asi ku mi ta si ku mi ta keda, na asuntu, ami ta hende ku mi ta wak mi ku mi ta masha bòt mes, mi ta dirèk, mi ta, pero tur eseinan ta forma di agresividad nan ta pa causa di compleho, pa causa di miedo di wordo descubri ken mi mes ta y mi ta sinti asina liye ataca ora cu un hende bin pa mi mes bon mustra mi algo cu mi tin un traha riba dje, mi no ta habri pa esey. Pa mi ha kende ki nan acerca meneer Ricardo parti di critica mayoria bia, no ta tur bia, pero mayoria bia un hende ku tin problema ku identidat. Anto un hende ku tin un trastorno di identidat, mayoria bia ta bisa bo, ami mester e yudansa, ta bo tin mester e yudansa. Korekto. Ami ta bon bon, ta bo ta malu. Dus e no ta tuma e kritika ei. keme nada ku bo bis'é e no ta pensa mané, manera Minister Ricardo a bisa e autocritica ey bera e cos aki nan mi pens'é ah ok bera por aki nan bo faya e no tin e abilidad ey. O sea e ta bira despues e ta bira como e ta bira loke bo ta bis'é ku ami no tin problema abo tin problema e ta bira un mecanismo di defensa.

pero pa e pa e pone su bescherm laag, e ta bai E proteccion di actua, su e mes. proteccion ei, e ta bai Mhm. actua como un hende superior, of e ta bai cuminsa actua manera un hende cu ta sintié, sintié superior, e ta atendé cu hendenan tambe cu ta superior. Kemen di e ta atendé semper ku un hende ku ta ku tin mas sèn kuné, mas nòmber kuné, ku ta mas importante kuné pa e sinti e tambe ta asina pa e simpel echo ku e eigelik su problema ta problema ku inferioridat. Des esey tambe ora meneer tabata papia di esey e ta hopi importante pa nos tene cuenta kende mandi tin diferente aspecto cu ta hunga un rol cu ora bo bay wak bek bo bisa ok por ta e hende aki berdad e tin un trastorno di identidad.

Mi ta kere lo e no tin e abilidad mes pa reconoce otro si ta apo tin e problema. Dor si e ta den un pare, si e ta den un relaci, e kouke ta bira hopi dificil. Sí. Sí, e ta bira hopi dificil. Ta pesey, por ehempel, si bo ta den un relaci cu un hende cu bo tin e sospecho cu e hende aki lo e tin algo den e area ey, e ta importante pa abo cuminsa traha hopi riba bo mes, riba bo identidad. Paso fásilmente un hende ku tin problema ku identidat òf e tin trastorno di identidat por kibra bo identidat. E por hasié dikon? Paso komo ku e ta e tin defisiensia den e parti ei, e no ta bai tene kuenta ku esun di abo. Duna nos un ehèmpel kòrtiku kon e ta kibr'é, Tania òf señor Ricardo? Misa. Por ehèmpel, un hende ku un hende ku tin problema ku su mes identidat òf e tin un identiteitstornis, e no ta bisa bo nada bon di bo mes. Tur kos ku e bisa bo ta un krítika. Kèmen bo ta bai purba di ta bon asina hopi pa bo haña un balides òf pa bo haña un un un sentido di mi sa un palabra di enkurashamentu, un kos bon, algu bon positivo di su banda pa ku bo, pero lo bo no hañ'é. Si, pasobra e ta, e ta, pa e mes ta karesé di balor propio. Juis. Ora, ora bo tin problema di personalidat òf di identidat, un di, un di e ingredientenan ta ku bo no sa kon balorá bo mes, bo no sa ke ta balor propio. Pero, pero mi tin un nesesidat, rekesito pa akshon, pa ta, pa ta balioso si. Anto, anto kon mi ta bai sinti mi valorisá ora mi mi oprimí abo. Anto nan e kibramentu ta bin. Mi ta kuminsá mi ta kritikabo den tur koko bo ta hasi. Pasobra ora mi ta kritikabo sikiera den e momentu mi ta sinti mi di ki superior na abo ku ta duna mi e grado di balor pa mi sinti mi oke. Mi tin kòntròl di bo. Sí, anto einan nan bo ta kuminsá drenta hachi di narsisismo nan pasobra un un hende ku ta narsis tur kos ta daña lo no e dje. E tin rason semper Esatu kos mihó semper, anto e tin ku kibra bo pe sintié bon. Ke mente ta e statement bon fobe ku Tania duna, un hende ku ta kritiká so, anto nos papia obi di relatsi no, ta masha importante shownan. Wak, relashon, un relashon mi ta papia di pareha no, e ta defakto ta bo bida ba entrega den un relacion asina e ta anto si bo no paga tinu mescos cu bo ta bebe remedio bo tin un lesa e bay e bay sluiter cu bay ki bo ta bebe relacion mester tuma tempo conoce no no no mira cara bunita tipo cu style cur y drenta pasobra. Esei ta, bo ta aktua riba emoshion, anto despues bo ta e kuenta presentá den e tayó, pero ya bo tin tur sort di anzu e kaba hinká. Sí, pasobra nos a skibí den rumen di sufrenta. Sí, bo ta pone dus mester tuma tempu pa konosé otro, periodo di, wak, e kos tin kuminsá na amistat. Caba ban conoce otro. Puntra over dje hende. No ta redo bo ta busca pero strategicamente bo ta puntra. Wafe un de hende ta bin? Ken ta su antepasadonan? Wak e e e ami ami no sa awor ki m'atende tin hen relacion ta conoce otro ocho or. Ya mi ta di nuebe, nan ke kasa ku otro, pa mi, bo sa kon mi ke mindi? Pa mi tene kon diki nèchi. Pero, ántes bo ta tin amistat, sera konosí, konosí e kota ta un proseso. Mi kier sa nos hisa un parti dos ya, si no den esun di pareha aki kaba. Pero mi tin importante pasá pasobra ta kos ku ta pasa ku nos no ta para ke tunda dje. Pero, señor Ricardo, ya ku bo ta splika esaki asina amplio, mi ke bin bèk riba e pidi aki. Kon dil ku un hende ku tin trastorno? Paso e ehèmpel ku Tania duna aki ta kla, afia. Anto nos ta papiandi masha bunita teoritis, pero ora ku bo ta den praktèk, ku bo ta dil ku e emoshon, nos ei ta otro koshonan. Dus, kon dil ku hende manera Tania bisa? Nada positivo no tin ora bos yé bon silencio ora bos yé malo mira ki prensa tur caminda sa nan ta derapu na bida bo ta mata bo cur pa bo haci bon pero te na ora bo bisa mes bo bo pidi bon kico positivo tin bo ta mane bo tin cu roga pa hañi Pero bo ta traha na trabou ta asina bo ta wou traha bo trata djei bo ta hèb bo pan di kada dia pa kria bo famia anto bo tin ku dil kon dil. Ta bon ta bon pa mi splika e diferensha den krisis ku trastorno oke ora bo papia di krisis tin speransa ora bo papia di trastorno si e ta difisil pasobra e e krisis ta alu ku ku yudansa hende por pasa over di dje. Pero ora e bira un trastorno, un desorden, el a bira algu mental caprichoso, algu mental ku de facto ya kaba el a kuminsá daña bo aspekto mental. Bo no ta bon, bo no ta salunamente. Tal bes i ta bon pa nos hasi diferensha den crisis cu trastorno. Mm. Crisis Un e- ta temporal. Crisis ta temporal, Temporal, anto bo sí. pasa hende Bo of liga, pasa. pero trastorno ta bira hopi, hopi dificil, ya. Dus, ehm, bo tin cu, bo tin cu un hende cu, un hende cu crisis, bo tin cu cuminsa yudele tene na su man figurativamente, pa e por kuminsá bai haña un idea di su imágen propio. Anto bo ta, bo por asta traha un lista, laga yuda e traha un lista di kosnan bon ke ta hasi i kos, su puntonan fuerte i su puntonan meno fuerte. Son hendenan bo bia ta bisa bo tur kos ke ta suak den dje, pero e mensaki ke ta bon den dje. Anto bo ta yud'é. Anto tiki tiki ora e bin haña, ora e mira kuantu kos ke ta bon den dje dor di. Bo ta mustr'ele anto e tikitik e por pasa over dje krisis. Trastorno ta bira un kos hopi difísil pasobra ya kaba e ta un e ta algu mental, ta un malesa mental e kos ei ta. Anto un hende asina, bon, ami ta kere den amor, Bo ta kere hopi den amor. Amor tin poder pa kambia tur kos. Pero e hende ei, bo tin ku buska un modo di no bai kambi'é, buska un modo di yud'é. So si bo bai kambi'é, bo tambe ta end up por tambe un kaminda kuné. Ke mester di bo tin ku purba di yud'é. Anto mi ta kere amor, pasenshi, um, um, soportá. Nos papia di amor agape ho, no? Sí, mi te quiere me soy Dios, dije cosa. Sigur, sí. sigur. Anto, hace hopi oración, pero no venga de mi cabeza cu manera ende cu tin e crisis, cu bota, bota hale over di e rio ei. Eta hopi difícil. Bota bai, bota bai quiere e cosa, bota end up hopi fatal. Uh, so, mi te bisa bo por yude si. Ya, bo por yuda esei, pero. Lo ta p'esei mi a bisa awor e ta importante pa abo sa di bo identidat. Korekto. Manera mene Ricardo a bisa, ora bo ta yuda, por ehèmpel un hende den krísis, bo ta yud'é pone su partinan fuerte ku su partinan ménos fuerte, etsetera. Abo tin ku keda hasi e kosnan ku bo mes ora bo ta dila un hende ku trastorno di identidat. Pasó Bo por, si bo bisa, ey, bo sa, mi ke pende ki kambia, of mi ta bay kambia e hende ki, bo ta bay kai den un dal, kema, bo ta bay kai den un, den un, un, un abismo, asina hundu, ku bo mes ta kuminsa pensa ku bo tambe tin trastorno di identidat, pero ta gewoon pasó, bo no, bo no ta mira ku bo por yuda e hende, bo no ta mira un lus. Anto bo ta purbando eigenlijk ta kue awa hiba laman. Bo ta gasta gewoon. Bo ta, sí, juist, bo ta, bo ta ègt gasta. Bo ta gasta. Dus e ta, e ta hopi importante pa bo traha semper riba bo mes. Anto ora bo trahando riba bo mes, ku bo mes ta fuerte, bo, bo, bo, bo, bo sa ken bo ta, bo ta aseptá bo mes manera bo ta, bo ta duna bo mes e balor nesesario, bo por Kou bo por dil ku un hende hopi mas fásil ku tin un trastorno di identidat? Hopi hopi biaha den e tipo di kasonan aki, anto e ta fefelu pa bisa pero e ta un realidat. Ora ta trata di un relashon, e personanan ta stima otro, nan ta attach na otro, anto bo debe repará esun ta purba cambia e otro, anto e ta caba na kiebro. E ta caba na kiebro, divorcio ta bin, yunan ta sufri, pasobra bo no por cambia e hende ey. E ta gasta bo gewoon, e ta zuig bo leeg. Ya, dus bo ta ripara lastimamende hopi dje casonan ta caba na partimento. Anto, tal bes esey ta bisa tabata importante pa esnan cu ta mas yong, cu ta mira nos, siña scoge. tene pasenshi, no drenta den relashon su mar ku hende, pasobra ma e hende ku tin e e trastorno di identidat no ta mustra e emisora, e ta masha lif, e ta ba bisa bo e ta ba shelu ku solo pone na bo pia nan ta di Jesse pero e ta buska moda di bana pone na bo pia, bo ta kai pento, despues di tempu ora ku e relashon laga bisa formalisa e ta bai saka e hende mes ke ta ariba anto. E ta laga mi kòrda un kos ku semper mi tata ta bisa mi, Rena, bo drenta tin un relashi ku un persona ku mia mi a ta bisa frutanan di spiritu ke men ku ta ku tin e karakter optimal ba gana premio mayo, pero si bo drenta ku un persona ku e karakter no ta optimal, dus e no ta un hende ku ta kere firme den Dios, mi ta bisa òf nau e ta práktiké, pasobra kere ta hopi, ta hopi ta kere, shona, ta hopi ta kere. Te me, e ta bai mas dip, ku e tin e kualidatnan di karakter rekerí, ei, mira aki, ba gana jackpot, si ba haña e hende ke mi semper ta bisa, Mirena, no wak kon Neche ta trata bo. Wak e karakter. No wak e fisik so, pero wak e karakter. Pero Beibel a spièrta riba esaki. Segun mi ta dos Korintianan seis dies kuater, no uni boso mes ku yugo desigual. Anto, si nos obedesé palabra di Dios, e lo bai nos bon. Ehm, si no, bo bisa Dios guarda un rato, mi, mi ta handle koki. Mi gust'e, ta bon Bo ta hoor. end up Sí. robes. Yes, shownan, ey, mi tin asina tantu ku e papia, pero nos tin ku close na nos programa di awe. Mi ke gradisi boso pa ta den nos programa. I kasi kasi mi ta sinti ku nos tin ku bai un parti dos awe. Mi a keda ku gana e Parti papia. tres. Sí, parti tres, Sí. pasobra promé ta ta esun ku Tania, Sí, so sí. ken mi ta? Awe bo ta dil ku trastorno di identidat anto mi sa ami ku su kachèt ta keda yen pero nos tin ku klausurá señor Ricardo Tania si un hende ke komuniká ku boso ku nan tambe keda ku gana di sa mas na ki number di telefòn nan por tuma kontakto. Ami am ta sinku seis kuater binti kuarenta tur i por tuma kontakto ku mi pa kualker pregunta. Ami ta sin ku bini shete, bini shete ochenta i tres, si e ta un WhatsApp por tuma kontakto ku mi einan tambe. De señori Tania, sin ku seis kuater, binti, kuarenta, sin ku binti shete, binti shete, ochenta i tres. Korekto. Komuniká ku señor Ricardo, komuniká ku Tania, kòrda app shona, manda mensahe, pasobra mi por maginá e trabou ku nan tin ta hopi, pero. Nan t'ei pa sirbi bo tambe. Kiko ta boso ultimo palabra pa nos audiensia awe? Bon ya, mi ta kuminsá ya meneer Ricardo ta klauser'é. Bon ya, ami ta keda bisa laga nos ban ta mas konsiente di ken nos ta, nos identidat. Laga pa nos ta mas konsiente ku si nos traha riba e parti di ken mi ta, Am, mi por, mi sa hopi mas mihó unda mi ta bai. Anto bo por pasa esaki over nesnan ku ta bini ta mi. Des pa ami esei, e parti ei ta hopi importante. Sí, mi ta uni mi mes ku Tanja kompletamente. Buska pa sa ken bo ta, pasobra ora bo no sa ken bo ta, maske bo haña un hende ku sí sa ken e ta, abo ta strupa kos den relashon. Ora bo sa ken bo ta, bo sa ki bo por, bo sa ki bo ke, bo sa unda bo ta bai. Pues e ta mi ta sluit mi mes completamente ami esey. Ami no tin nada mas di agrega pas cu ce. Un bes mas Tania, señor Ricardo, danki keda penden p'e siguiente invitacion y ami ta clausura k'e mesun versiculo cu nos a inicia nos programa cu ne, paso berdad e ta importante pa bo sa ken bo ta y si ta awor kiba tune in, bo a wak e programa, Bo por wak e edishon aki bèk riba nos página di Youtube Djis pa bo sa, kòrda subscribe, kòrda like, kòrda share. Ok, ban ku nos versíkulo, Efesianan kapítulo unu versíkulo sinku lesando for di Vershon Beibel Santu. E ta bisa, Den amor el a predestiná nos pa wòrdu adoptá komo su yunan pa medio di Hesukristu segun e bon intenshon di su boluntat. Bo a tende e vèrs aki? Bo a wòrdu predestiná pa logra lo máksimo den bida. Bo no a wòrdu predestiná pa sufri i pa keda bringa pa e forma òf e hende ku bo ta. Dios a krea bo ku tur e kualidatnan ku bo tin, pasobra e tin mester di bo. Klaro, piká trese hopi kos, pero den Kristu bo ta e hende ku bo ta. Pasobra bo ta altamente favoresí i balorá. Esaki ta djis pa bo sa. Nos ta topa na e siguiente edishon di bo programa Djis pa bo sa.